Dewch i ni ar sgwrs fach, os fel ni'n gweud, yn ymuno gyda fi nawr, mae Llinos Mair Owen, yn dod o reiddiol o bandi ti dir gael llan rhws, ac yn, wel, swydd ddiddorol, yn beiriannydd strwythurol. Noswaith dda, Llinos.
Helo, Geraint, sydd â chi? Dw i'n dda iawn, dw i'n dda iawn. Croeso i'r shifft hwyr. Nawr te. O, diolch.
Peiriannydd strwythurol. Mae'n swno'n mae'n swno'n jobyn grand i ddechrau. Yndi, mae'n uh, mae'n swydd reit gyffroes, dwi'n meddwl. Um, dwi wedi bod wrth i es dipyn o fynyddoedd rwan, so di hen arfer efo'r swydd. Ac um, ar y funud yn gweithio ar y rheilffordd yn uh, Manceinion. Ah reit.
Cyn bod ni'n sôn am beth yn union, hynny yw, pam penderfynu fynd ar ôl? O- Oedd hwn rhywbeth o'ch chi eisiau ei wneud, neu be? T'mod? Um, Wel, ro'n i'n... Um, pan o'n i'n ysgol, dwi'n siŵr o'n i'n o'n i'n mwynhau y pynciau, mathemateg a Saesneg a felly. Yeah. Ond d- dwi'n meddwl mynd fewn i um, nyrsio neu fod yn ddoctor neu beth fel, dyna ni di meddwl. Ac um, rhyw funud ola newid meddwl um, fel o'n i'n trio dewis pa brifysgol. A meddwl, i fod yn onest, fi yn mwynhau y pyncie, ac um, ie, meddwl wrach sa well gen i studio um, peirianneg, so nes i newid y meddwl munud ola, a symud i brifysgol wahanol i studio i fod yn um, beirian, um, well, peirianneg uh, strwythurol a sifil.
Reit. O dwi'n iawn i weid, ys dim gormod o ferched yn gwneud hyn, dyn ni'n meddwl, nagos? Um, Does dim llawer ynddo ni, ond yym mae'r niferoedd yn codi yy ac yn um, flwyddyn yma, da ni wedi cael um, da ni wedi cael y nifer fwyaf o ferched yn ymuno o'r cwrs efo'r cwmni dwi'n gweithio fo, so mae o'n um, amser cyffroes iawn, dwi'n meddwl, wrach gweld chydig o shift yn y, yn y diwydiant. Mae hwnna'n beth da mewn ffordd, yndi, achos mae lot o diwydiannau a lot o swyddi debyg un wedi bod yn dim ond swyddi dynion dros y blynydde, yndyn?
Wel, ia, mae, um, mae lot o dynion yn, yr, yn y diwydiant ac um, mae yna jyst bach o newid rwan a dwi'n gweld fod yna fwy o angen uh, diversity o fewn y tîm a mae'n gwneud lot o wahaniaeth. Mae'n neis cael y balans ac um, clywed gen bobl o efo um, chlo, storis gwahanol a cefndir gwahanol a mae'n neud gwell, gwell tîm really, ar brosiect fawr fel, fel hon.
Nawr te, ar ôl gael y coleg wedyn, beth ath, ath, y, ath y, y gwaith chi i Zela Newydd do felly nas? Wel, nes i'n ei chydig o fynyddoedd yn Prydain gyntaf, um, yeah. trio adeiladu'r sgiliau Ac yn gweithio ar yr hyder. Ac um, ia, ar ôl tua pum mlynedd, o'n i'n meddwl, uh, dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud rwan. Wrach allai wneud hyn mewn glas wahanol. so, off, yeah. off a fi, nes i um, dewis dela newydd. So, rwy'n wedi gallu dewis yn lle pellach, ond mae rei debyg i adre, i fod yn onest. Yeah. Ond bod y tywydd bach o well, felly, yw e? Wel, yndi, dipyn gwell. Ac O, o, fel rh- bod fel yy peiriannwr yy sifil, 'dan ni fel arfer allan trwy dydd... Ie, ie. ...yy yn y yn y tywydd, so o'dd e'n ne- reit neis ca'l bod allan yn yr haul, y rhan fwya o'r flwyddyn. A a gweithio ar beth yn Seland Newydd wedyn? Yym, o'n i'n gweithio efo'r transport agency Seland Newydd, so ma' Auckland yn yn yy gweld 'i hun yn llawn traffig, pawb efo car, pawb yn trio mynd o gwmpas efo car, so... Ie. ...odden ni'n trio adeiladu yym gwahanol um, system i fynd rownd yr, yr dinas o Auckland, so adeiladu bus routes newydd a bypass, viaducts a felly, i drio symud y pobl i ffwrdd o ddrifio mewn car a trio cael nhw symud ar y bws, ond um, hefyd roedd y viaducts yn barod i allu newid i light rail os nhw angen ah, newid right. i'r trenau. yn bellach ymlaen. Lot o waith cynllunio fan hyn, yn oes, achos mae un peth yn penderfynu e, e, newid rhywbeth arall, a, a trwy'r amser mae yna gadw un o bethau i newid, siwr o fod, oes? Oes, mae, mae lot o waith planio mi fewn i'r prosiect mawr yma. Ac um, da ni fel contractor, lle, fel da ni'n do fewn, um, mae'n barod amser i adeiladu fo. Ac wedyn mae fyny ni i benderfynu sut da ni am adeiladu fo, Um, ah, right. Oedd y pris cywir ac wrth gwrs yn saff, ynddo. Ie, yeah, ie. Yeah. Diddorol dros ben, achos i ni'n gweld y gweithfeidd. Mae'n wastad yn meddwl byddai'n gweld y gweithfeidd mowr. Mae rhyw ffyrdd newydd yn cael eu codi neu pontydd newydd yn cael eu codi a meddwl, aw, faint o waith sydd yn mynd mewn. A, a, a, a siwt mae pob boi bach a'i digger a'i machine a'i beth bynnag beiriant yn gwybod beth i wneud, yn dweud. A chi, no, bydd e'n trefnu na i gyd, fe? Wel ie dyna'n union yym ydi'n swydd i fel peirian- Reit. peiriannwr dwi ddim yn dwi ddim ar ochor y dylunio dwi ar ochor yr yym y project ei hun so os dwi'n swydd i os dwi'n neud yn swydd i'n iawn fydd bob un person yn gwbod yn union be' i neud ag yym bo' ni'n neud o'n gywir ac yn adeiladu bob peth yn y lle cywir. Ie, ond mae'n mae dipyn o beth, fi'n bwlio, chi'n dechrau ond mae yna strwythyr iddo fe gyd yn ei meddwl.
Oes, mae'n e a lot o bethau i feddwl am, a mae lot o bobl o fewn prosiect hefyd, ac um, ond mae'n e gymaint o fynyddoedd yn mynd fewn i'r cynllunio cyn mae'n amser i ni ddechrau adeiladu, ynddo? Ie o's o's wrth gwrs wrth gwrs. A a ac ar hyn o bryd nawr ti'n gweud bod ti'n gweithio ar bontydd ponty'r rheilffyrdd ie lan ym Manceinion? Wel ia so dwi 'di symud adre yn ôl i Prydain ag yym 'di penderfynu mynd i weithio ar y rheilffordd so ma' 'ne ma' 'ne andros o lot o bres ar y funud yn do' fewn i drio helpu pobol yym... O ie ie. ...ddefnyddio'r trene fwy. Um, so, y prosiect dwi'n gweithio ar ydy adnewyddu neu uwchraddio y rheilffordd rhwng Manceinion um, i Leeds. So, da ni'n trio cael um, mwy, o, mwy o drenau bob awr a fod y trenau'n mynd yn gyflymach. Mae ma hyn yn dipyn... Mae hwn yn... Yeah, mae hwn yn dipyn... Mae hwn yn dipyn o sialens, fi'n siŵr, achos dyn nhw'n mis y cael yr heilffordd chwaith yna gyn.
Wel, ie, yn union. Da ni'n um, da ni neud lot o waith yn ganol nos, So oh, mae'n eich tua chwech awr bob nos adwn dros yr un tren yn symud. So dyn ni'n, mae'n eich tua gant ond ni'n mynd ar yr, mynd ar yr heilffordd bob nos adwn a neu gymaint o waith a dyn ni'n gallu e, yn y chwech awr a wedyn weithiau dyn ni'n gorau cael yr heilffordd am wrach pen wythnos. A dyna pryd yeah, yeah. da ni'n um, tynnu'r bontydd lawr a rhoi rhoi newydd yn ei lle o fewn pen wythnos. Waw.
Anhygoel. A unwaith 'to ma' raid cael tripyn o tripyn o drefen 'dan ni'n meddwl lle nos mae'n swno yy mae'n amlwg bod ti'n mwynhau'r swydd 'ma.
Wel yndw mae o'n lot o waith a ma' 'na mae o'n ffantastig i fod yn weith- gweithio efo tîm ac yym ma' 'na falchder yn dod unwaith fod y prosiect i gorffen. Gallu sefyll yn ôl ac yym ia ar edrych ar rwbeth dwi 'di weithio ar efo criw o bobl ynde ac gobeithio fod yym y trenau mynd drosto fo'n iawn a bod ni'n gallu symud ymlaen i'r bont nesaf a bod pawb chmo, yn saff hefyd ynde. Felly pan ti'n mynd ar dren neu ti'n gyrru yn rhywle a ti'n mynd hei fi ad- adeiladodd hwnna.
Wel ia dyna dwi'n trio beidio deud gormod dwi wedi clywed gormod o storis o bobl yn deud o o hwn o hwn, cael stopio sôn fod nhw wedi adeiladu hwn a bach. so ni'n trio peidio deud gormod.
Wel, fi siwr, fi siwr. Wel, da iawn, Llinos. A, a, a, a wedyn, adrew i fod nawr am spel, neu os, os meddwl mynd nôl i Zela Newydd to, felly? Wel, da ni'n ni, meddwl ar y Thatcher rwan. Um, da ni wedi cael Yy fi a'm mhartner fi 'di ca'l amdress- am- amser da iawn yn Seland Newydd ond mae o reit bell o adre a dwi me'wl fi'n methu'r teulu a ffrindie. Ie ie. A hefyd... Ie. ...jyst methu ma' 'ne hiwmor mewn pobol Prydeinig o'n i'n fethu dwi meddwl. So ma'n neis bod adre.
Siŵr fod e. A yy d- ma' 'na ben-blwydd wedi bod ne' i ddod ma'r pen-blwydd go arbennig i ddod? O! Yym pen-blwydd arbennig y penwthnos

ch'mod cryfder fy dwylo felly dwi'n mwynhau peintio ag yym ond dwi yn mwynhau gwylio rygbi hefyd a dilyn dilyn y rygbi ar y teledu rhan fwya os dwi methu mynd i'r stadiwm. Yn union, fel ni gyd, fi credu, ie. Yeah. Wel, da yeah. iawn, ti beth. Ond ni'n meddwl falle bod ti'n mynd i weid, ti, ti ddim yn aredig fel dy dad, te, achos wedi cael sawl sgwrs gyda Emrys Owen pan di ti dir dy dad, achos mae wedi dal yn aredig, gwed?
mae o'n um, wel mae Sian Eistad reit mae fi'n anghywir yma ond mae o'n um, mae'n ei fwy o ddysgu wan dwi'n meddwl ac yn um, beirniadu pasio oh, sgiliau ymlaen i eraill Wel, mae wedi cael sawl sgwrs dros y blynydde at y beth am gystadlu a plygu gwrychoedd a phethau wahanol fan hyn a fan draw. Ond um, cofio fi ato fe. Ond Llinos, diolch am ymuno gyda ni heno ta beth, a falle pan fyddai mynd ar drên, fyddai meddwl nawr pan fyddai mynd dros bont yw. Ti'n meddwl Llinos ad adeiladodd hon? o, oh, diolch yn fawr iawn, ie, chi'n meddwl amdana i. Na fe.
Llinos, diolch am ymuno dyn ni heno i sôn am dy swydd ddiddorol. O, oh, diolch Geraint, nos da. Bob oel, bob oel. Na ni, Llinos Owen, fyna'n sôn am ei swydd uh, hi difyr ynde. Fi wastad yn meddwl, chi'n meddwl na, chwa, maen nhw'n adeiladu'r uh, y ffordd awr yn awr um, i, i bogan arfon yn dyn nhw, os ffordd osgoi gan arfon. A trwy eithaf i si fyny, um, o'n i'n meddwl, sut yn y byd mae pawb yn gwybod be maen nhw fod i wneud, chwa, ynddo fe? Achos mae'n y filltiroedd a filltiroedd ac gannodd y bobl yn gweithio ar un peth ar y, y traffoedd mawr yma, chwbod, and uh, pobl fel Llinos sydd yn ei siŵr bod nhw yn gwybod beth maen nhw'n neud.